mme re bona o re siametse rona o re tshwanetse ebile ga nkitla ngwaga epe e be re tlola re sa o dire ke nnete re mo ngwageng wa borobedi re mo dithulaganyong tsa go baakanyetsa moletlo mogolo wa rona wa tholo ikitse mosola wa tholo ikitse ke gore ga o ntse yana o tshwanetse go ikitse gore o tswa kae wa kae moletlo wa tholo ikitse ga o tla mo lokaleng Ga e sale ke simologa le one ko tshimologong, e sale jalo ke ntse ke le teng mo go one, mme o re tsamaela monate, o re ha botshelo jo bo monate ebile re setse re tlwaetse ga nako e tla go tsena ha gore re itse gore ka nako e ra ipankanya re ipaakanyetsa tholo ikitse go tla go kopana le setšhaba se se tswang gaufi le kgakala re tla go godisa tulo ya rona ya lokala tulo ya ga rre motshegare gore e gole go nne monate batho ba tshele ba bone botshelo mo go yone re mo lokaleng mo bagaetshomo re dirile tiro e tona ya ngwaga le ngwaga e re e tshwarang mo tholoikitse. Mme gompieno jaana re mo lokaleng mo, re na le bomme, re tlile go tlhaba bagaetsho, re tlhabela tiro e tona e re e tshwereng ga e. Lo a bona Namakee? Namakee, tlang bagaetsho, tlang, tlang mo lokaleng ka Sateretaga, tlang mo lokaleng ka Labotlhano. mo maitseboeng go na le molelo o re tlabeng re o ora bagaetsho mo gae mo mo lokaleng mo ka la botlhano re bua ka dinaledi tsa setso tlhago e re itseng bagaetsho re bua ka gotlhe mo re ka kgonang ka gone bagaetsho a timelang ka la botlhano maitseboa re tlabe re itisitse re le mo leisong re le mo kgalong ya ramotshegare bagaetsho mo ga ramotshegare mo bagaetsho ga re timane bagaetsho ga re timane mongwe le mongwe yo o hetang le tsela ga a tšhika o hiwa dijo bagaetsho a e tla go atamela mo letlhakoring la bomme bomme ba kopana jaaka basadi bomme ba sebelebele ba ba ititeileng dihuba ba ba emeng ka dinao gore ba itse gore tulo e ke ya bone le kgosi e le mmakgosi yo ke ba rona ra ba godisa ke bana ba rona jaanong re ipetsa dihuba re kopana re kopanya matsogo re kopana mo dikomiting mo dimmiting gore tiro e kgone go tswelela pele e tle go fepa setšhaba sa modimo dithulaganyo di simolotse tota mo malatsing a mabedi a ntse a heta re bone bomme ba setse ba semeletse ka go dira bogolo jang ipaakanyo ya bone ya majalwa a setswa a e leng gore a tla ba nowa ke batla moletlong ba simolotse ka dipitsa tsa bone tsa bomme tse di harologaneng tsa go leka go baakanya ee ka nako eno e re keteka moletlo wa tholoikitse Tholoikitse mo kgotleng ya Oramotshegare. Moletlo yo wa Tholoikitse o mosola thata mo go rona ka gore re o bona o re kopanya re o bona o re agisa re o bona la re sa itse re itsane ka lebaka la moletlo o Tholoikitse re mo go khukwaneng ga bomme re bitsana ka di-meeting tse re di tlwaetseng tsa ngwaga le ngwaga gore ngwaga le ngwaga ra itse gore ga e tla go nna nako e re tshwanetse go phuthana re le bomme gore re tle go bua ka kgang e re tle go e baakanya re bone gore a mme e tla re mo tsamaong ya nako a tiro e tla be e tsweletse sentle a go tla bo go siame sengwe le sengwe go sa shote sepe mo go rona gobane re na le baeng ba ba tswang kgakala re batla gore re ba thekge re ba bontshe lerato la rona mme gompieno re ineile nako re teng ga khansele yotlhe ra motshegare bomme le bontate re sale re phaketse bagaetsho mo mosong re bisi tota re a rulaganya bagaetsho gore baeng ba rona ka sateretaga ga batla go goroga modimo wa rona ebile gore re ba tshwere sentle bagaetsho ba gorogela mo tulong e e rulaganeng ga moletlo o tla go atamela ra kopana re le bomme jaaka ga ke le mo bojalweng jaana ke bidisa bojalwa bojalwa bwa setswana jo e reng ga batho ba bonole bo ba itumela ba thabile go le monate jaaka gompieno ga yana ga ke re botshwere re a bo dira re a bidisa re apaya re go a tlhabiwa bontate ba a tlhaba re tla tloga go apewa malamogodu ga mmogo le sebete gore go jewe ke batho ba ba tlileng go tshwara tiro e he go busy go a berekega ba gaetsho ra lolaletsa ga o ile kgakala gore rona weekende re tla bo re le mo tholo e ke itse gore tla lo tleng gore kopa gore bojalwa bo nne teng ke tlholego ya bogologolo ya batswana ba rona ba ne ba seke ba dira moletlo ko ntle ga bojalwa ba setswana gobane bojalwa ba setswana ke bojalwa ja badimo ebile ke setlhare mo bathong ba bangwe borre ba tlhaba ba ntsha dinama ba ruta le bana ba rona ba bantšha nama tse di ba tshwanetse le tse di sa ba tshwanelang re bo dira ka diatla re apa re tlhatlhaa metsi re bidisa re dira ka mabele le papa le le mo mela gore bo siame ga re bo tlhotlha re bo tlhotlha ka sefe ya setswana re bo dira gore bo tlo bo siame gore e re tsatsi le le gorogang batho bo ba itumetse go le monate so se sa gore go iriwe bojalwa ka mo le nako ya setso ka moletlo ke setso sotse ka gorane bojalwa jo agsero go dirwa boja jo bongwe jo bongwe go diriwa bojala jwa mabele setso go apewa go apewa wa omelwa motlhama go be go apewa mogetlo bo be bo tlhotlhiwa ke setso sose ke bojala jo ne mo nwa ke magwame borrarona lo seka lwa tshaba go tla gore kopa bagaetso tla lo keteke ntho lo ikitse le rona ga re tlhaole ope gore o tswa kae o tswa kae bojalwa bo ba setswana bo bo nowa ke mongwe le mongwe le bone bana ba ba ba mo dingwageng tse di ba lekaneng ba bonwa ka lebaka la gore batswana ba re ke setlhare se ebile ke bojalwa jwa badimo go tswa ko ko letsong la bogologolo Bomme ba apaya bojalwa jwa Setswana. Ba bangwe re ka kwa re apaya dibete. Bojalwa jwa gore bo nne jalo rra re bo omela ka mo mmela wa Setswana gore re thabise batho. Tota ga re rate ha re bo ometse bo bo bo dira ditsele le tsele. Re batla kagiso le lerato gore lefatshe le tswelele pele mo motseng wa rona wa Ramotshegare. go nne monate go se ka ga nna le kgotlhang mo gare moo ga o bona ba tlela bo itumelana ke go ka gore yana ba itumetse ba itumeletse yone phana e dirilweng ke botsadi jo ke setso ba tshwanetse ba itumela ga ba tshwana go ngapana ba tshwanetse le ja rona e reng gompieno bonole le go lele kona ka itshepa go loga go ra pele metogo ra ja ra kgora setampa bagaetso rona re le bomme re ba fepela ka go ja re ba irela tse di yang ko maleng tholo ikitse e re e ruta le mono setso gore itse gore setso ke eng ra nna mo re rutana setso jaaka e tla re wala botlhano maitseboa go be go le mo re lo itisitse anong re rutana gore se keng se keng se keng le ko ga ewa bo itirela ga o na le keletso ya yone ka gore bo tswa ko tlholegong ya bagologolo ba rona re itlhela bontsi bo dirwa go le gale ke sone se e reng ga nako e e tla go tsena re be re itse gore tholo ikitse itlhoka bojalwa ba setswana jo bo dirilweng ka diatla e seng jo bo rekwang ko toropong bagaetsho ra ke te ka re tshibolose ke tholo ikitse tholo ikitse bagaetsho bonang dinama di dintsintsi ga re ntse re bodira jaana mo nakong e ga re bo taste ra go bo taste ka moswa re sena go bo umela sentle mogetlo o o bidile jaanong e le yone bojalwa tota sebela ga dikhutsana le masiela tlang lotlhe hela re tleng go keteka bagaetsho re mo heritage re keteka setso sa rona batswana ke ha re keteka bagaetsho go majalwa ra nwa ra ja dinama ga re kitla re timala ga o le ope bagaetsho ke ra gore rarrawe re ja monate mo ga rona go ra go tswa ga re kgotse o ikitse ha o re o morolong o bo ikitse gore o mmina tholo tiro e nngwe ya bomme ke go berekana le go dira bomakgopelo le go apaya dikabu le go apaya metogo ya mabele gore tsatsi leo batsadi botlhe bao ba itumetse go le kagiso go le monate re ikutlwa re na le letsapa mme e seng letsapa le le itsang motho go dira re ikutlwa re itumetse mo dipelong ka gore ga e tla go heta re tla sala re ntse re tlotla re tshwere dikgang tse di monate tse re ne re di bona di le gonega di dirwa ke ke baeng le ba ba tswang kong le ba ba mo gae mo go le monate go le kagiso ha e le beke ya moletlo mo kgotla mo go nna go montle tota go diragala bontle beke ya moletlo ba lwa setso ba etla bana ba rona ba tlile go tshameka mo ba irang go ba irelwa letsema mmakgosi le kgosi ba ha bana ba dijo ba kgosi gone ga le one ba ga e tswang ka ikobonya o nna le rona ka nakonyana e mmatlang ko wa tsamaya mme ga a le teng a sena bothata bope wa tla o nna le rona fa o ka mmatla fa ba re kgosi o kae a le teng a na le rona fa a se kgosi e itsholeleditseng ko godimo o nna le barolong ba gagwe o tlhola le bone ga go ile go rwalela o tsamaya le rona ga ka mmona a tshotse shagashaga dikgong tse di dirang tiro e o ka ipotsa gore a ke ene kgosi ga re palama dilori wa tsamaya o palama lori le ene wa go rwalela dikgong ga re ga re o ira tiro a ba raya moragi wa gagwe ene a ntse kwa ga gagwe o ema ka dinao go tloga tiro e simologa le go fitlhelela e felela re Ra apaya di, di, di bo magopelo bo dibete bo diphaphatha bo magwinya ra duba re dira bone bo diphaphatha bao le bo magwinya gore batho ba kgone gore re ntse ba bereka jaana ba je ba seka ba bolawa ke tlala se se tona se re se ratang ka bo jaaka bomme ka moletlong ke gore ra agana bomme ga re kopane jaana go nna kagiso go nna lerato ga re tswa ga gona ope yo kgaogana le yo mongwe go se monate gobane re agiwa ke motsadi wa rona mma rona mohumagadi mogatsa kgosi ee mo kgotleng ya rona re rata batho ba tsamaya yo mongwe le yo mongwe se se teng motswana a re sejo sennye ga se hete molong molaetsa o nka ba o nayang wa thotloetso ke gore basadi ba ba sa tleng hanoga ba ba sa kgoneng go tla ka ntlha ya bokopa jwa bone ke ba ba setseng ko morago ya seane sa setswana sa re phoko yo o ko morago o bonwa ke dintša mme ga o le phoko yo o nang le tlhaloganyo o kopana le basadi gore le wena o ithute selo sengwe gore o tswele pele hala ga o kgona tla mo go rona re tleng go keteka moletlo mo kgotleng ya ga Kgosi Motshegare le Mme Mmakgosi Mmamotshegare, batsadi ba rona, re tleng go, re tleng go ba etleetsa bagaetsho. Borre le bone mo mosong wa gompieno ra ba bona ke bao ba simolotse ka go tlhaba go leka gore go nne le moronyana mo letsatsing le la tiro e e tla be e simologa ka lone. Ga jaana la go santse go le Laboraro, ke bona re setse re tsamaya mo kgomong ya bone. mo go rayang gore di le nne tsone di setse di di o le raetsho mme go ya ko phirimong ya letsatsi re tla bo re ntse re tsweletse re tlhaba re baakanyetsa baeng ba rona gore ga ba goroga ba itlhele dilo tsotlhe di siame bana le bone ke ba rotloetsa gore ba golele mo tirong e e tshwanang le e ka gobane tiro e ga se tiro ya ya, ya ntwa ke tiro ya kagiso e e agang setšhaba mo motseng wa rona wa lekala mo motseng wa ga rre motshegare jaanong morafe o mongwe le o mongwe o tlanka kwane o tshwanetse o ikitse gore o ka ikitse jang o sa- o ka itse mang o sa ikitse wena ikitse bagaetsho go bua namane e tholo e e buang e ee ka nako ye ka re ke leboga kgosi motshegare le mme mmakgosi ga mmogo le kabinete ya gagwe ke ba eletsa masego le matlhogonolo gore o ka re modimo o ka ba okeletsa gore tiro e e tswelele pele e se ka ya helela mo tseleng modimo o ba babalele o ba neye maatla a gore e tse ba di akanyang di kgone go aga setšhaba di se ka tsa thuba setšhaba ba re ga dijo ba re direla sengwe le sengwe ka beke ya moletlo gore e re ga moletlo o le gone batho e re ga ba tsena mo ba itumelele tulo e re nna mo gone ba e bona gore ke tulo e sekolo re batla gore e re ga ba tsamaya boo re ba dirile jalo yo mongwe le o mongwe a kry-ile bonyenyane joo jo re bo tshwereng. Nako ya dipaakanyo ya beke ya moletlo fa tlala mo borre go rwaletswe borre ka ke nako e ga ke bua yana go a tlhabiwa dikgomo di awa ka bomme ka kwa ba apeile majalwa ba apeile ba apetse borre gore gone gore ba baakanye tsone moletlo mme ga se gompieno ya le ka moso ba tla bantse ba tswetse go tsenela botlhale ka tsatsi la moletlo gone ga ke batle go bua maaka gone go nna monate tota ka tsatsi la moletlo go tlabe go bina dikoma ba ba tswang kae ba ba tswang kae le magosi otlhe magosi a tswang kae le kae ba tle ba le mo go rona mo mo kgaolong ya gare motshegare ba tle go itumela le rona ba tle go sheba le rona setso go re ruta setso le bone bontle rra e tla nna bo bo ko godimo thata ke raya gore ka ga jalo tiro e simolotse tiro e tsweletse re bohile mabanta re semile um dihempe go tsweletswe ka dithulaganyo molaetsa wa rona pele ga moletlo o re ka o lebogelang ke gore re lebogela kitlano ya rona mo lekaleng le go tshwara moletlo wa rona o ka bonontlhotlho re sa ngapane re sa supane ka monwana jaanong ne re laela gore a rotlhe re tshwane fela jalo jaaka re le ditholo ka kitso e re setseng re na le yone ya dingwaga tse di setseng di fetile rra re setse re itse gore moletlo wa rona re o tshwara ka tsela e ntseng jang ke raya ga o ka lemoga dilo tsa rona di a itira sengwe le sengwe se diragala ka nako e se tshwanetseng go diragala ka yone ga ke bua le wena jaana ke a bona dikgomo di tsweletse di a goroga ke ne ke gore a ke re re setse re digile di le nne ke bona tse dingwe tse pedi ke tse di a goroga go raya gore jaanong dithataro mo go rayang gore sengwe le sengwe se mo maemong sengwe le sengwe se mo maemong ga re belaele le ga e le go pegela